Sɛ deɛ deɛ yɛ yɛn deɛ yɛsi yɛn gye toɔ mu a aban nti ɛno na egu so a yɛyɛ. Nanka mbebisa sɛ nti ɛno a Ghana ayɛ a obi ani agye nti mo bɛgye tax still.
Yangye nso a ɛnyɛ yie o. Ɛnɛ nkoa de ka mo fa nkyɛ yɛn. Yangye ne nso a ɛnyɛ yie. Saa o.
Ɛne nti na yangye ɛnyɛ yie. Sisi yɛ yɛ a mehwɛ nsuo totɔ akwan asɛe ne adeɛ yi ebi mo. ɛ travel bɛyɛ two three kilometres kɔhwɛ bɔɔl mm. o ba a kwan na ayɛ basa ne nyinaa saa tuo sika yi bia na ɛde bɛyɛ mm-hmm. nti yɛka sɛ yɛne agye nti ne yɛgyae toɔ gye a ɛnyɛ adeɛ ɛbɛyɛ yie mm. yɛ biribi wɔ hɔ a yɛfrɛ no public good mm, ɛno no mene wo sei no yɛntumi mfa yɛ sika nyɛ sɛna meka no fie akɔ nsam ebia woteɛ wofi nsam anaa Ɛ ɛ Koforidua do a na ɛte na wo use road wei na ɛsɛ wankasa construct na fa kɔ wo kurom a wontumi. Nti na kyerɛ sɛ ɛsɛ yɛn nyinaa yɛka bom na obi yɛn nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra na aban ɛde yɛ ma yɛn. Wahu health care, hospital a aban sisi sisi ne ɛsukuu adan, free HESS ne nea ɛkeka ɛka no nyinaa. Saa toɔ sika yi biara na yɛ aban de de de ɛyɛ yi nti na ɛtoɔ no deɛ ɛ ɛho hia. Security wobɛte yɛsɛ armed robbers wɔ ha mo sɛ na ɛsɛ security they should rush. Ɔmo bɛ rush no koraa sɛ kwan no nni a ɛno nso ɔmo bɛyɛ dɛn akɔ because ɔmo de hɛn their car can even broke a nti no tour no deɛ ɛno ara na yɛde yɛ saa nneɛma yi nyinaa a nurse foɔ, teacher foɔ, doctor foɔ ɔmo salary ne nyinaa saa tour sika yi biara na yɛde tua ɔmo ka. Oh I see. Ɛɛm nti hyɛ sɛ aman hia tour no. Exactly.
Wanya ne ho bɛkyerɛ no. Saa. I see.
Ɛn wanya me ne wo nyinaa ho bɛkyerɛ yɛn. Ae.
Ɛyɛ aban nsa. Wanya yɛn ho bɛkyerɛ yɛn. Saa. Ɛha. Ɛna ɔman no ho bɛkyerɛ. Saa na saa saa na mesa ɔka no. Mɛba other issues so but me na me me tua tax no. Mm. Ɔn sɛ uh, last week me kae sɛ on um, kokoroko si ani yɛdi nkɔmɔ na obi sɛ ɔno property rate wayɛ n'adwene sɛ ɔntua. Deɛ nti a ɔntua ne sɛ ɔnhunu mfasoɔ bi a ɛwɔ so because otua ɛtoɔ no a, ne kwan koraa a ɔde kɔ ne fie yɛnyɛɛe, kwan no asɛe seiseiseisei nti me na me metua tax de ama aban no, menni right biara anaa? Oh, wowɔ, wowɔ, wowɔ right. For instance, woka pro, property rate. Sisi a na wo se wontua no, aban nkɔfɛ sika no wɔn fa na wɔn fa yɛ wo se wo road. ɛnyɛ. Ɛsɛ sɛ yɛnte ase o. Wotua wie a, na afei no you will hold the government accountable sɛ ah sika a yɛtua wei dɛn na mode yɛɛ? Na sisi a wo se wontua, me nso mentua, ɛ ɛ me nua wei nso ontua. Na yɛn nyinaa yɛn kwan a yɛfa so yɛde kɔ road no asɛe, ebia street light nni hɔ no, na aban no kɔ akɔfa sika no wɔ hefa? Nti no yɛbɛsrɛ yɛbɛsrɛ ɛɛ Ghanafoɔ, obiara mmɔ mmɔden na ne deɛ wo deɛ kakra a ɛsɛ sɛ wotua no, Wotua no aban so no wotua wie a ɛno na wotumi ba bɛbisa question na obi wɔ hɔ a ɔnfile tax return koraa da wo nso wosi aban nyɛ hwee ma aban no nkɔfa sika no ɛmfa no mfa mɛ biribiara mfa ma wo you see one thing wobisa right taxpayer right
eh, taxpayers na wɔn wɔ right bebree yɛ tax law no wohwɛ VAT law at eight eight ɛɛ eh, ɛɛ eh, ɛɛ eh, eight seven table to say asesa na aba ɛɛ thousand and fifty one ɛɛ income tax act eight nine six ne nea ɛka ɛka nyinaa revenue administration act a ne nyinaa no taxpayer no wɔn tumi ne akwanya a wɔn wɔ no wɔn because anyɛ ne saa. Ɛbɛba sɛ ebia tax tax authority no anaasɛ even yɛ workers adwumayɛfoɔ bi a ɛwɔ hɔ bɛtumi akɔ tax payer shop na ɔkɔ akɔ hunahuna ne adeɛ ne nyinaa no mmara no bɔ tax payer wɔn etuatua toɔ no so ɛbɔ wɔn ho ban ebia yɛayɛ nsesaeɛ bi wɔ tax law no mu sɛ sɛ yɛde new VAT aba a ɛyɛ twenty percent a levy ne ade no nyinaa ya ya yɛakeka abɔ mu first no na ɛnte saa nti taxpayer wɔ ho right sɛ ɔba no bɛbisa sɛ o saa deɛ moyɛ mente ase nti monkyerɛkyerɛ me mu ebia na moakɔ ma no assessment bi ɔnte ase anaasɛ ne tirim nyɛ ne na a ɔtumi wɔwɔ right sɛ ɔfile a appeal or appeal ana there have been instances mpo a taxpayer de gye yare akɔ court Sɛ nea moyɛ yi mente aseɛ, enti mommra mɛkyerɛkyerɛ mo. Enti wɔwɔ akwanya pii wɔ tax laws no ase. Oh, okay, okay. Enti talking of eh, yɛwɔ akwanya pii, ebi a na mennim right a mewɔ. Esi anso yɛnim sɛ yɛwɔ era a yɛde right information ɛna ɛyɛ adwuma. Enti um, me na meyɛ taxpayer no sɛ bi a mepɛ information bi de afiri Ghana Revenue Authority ɛfoɔ hɔ no, Ɛɛ, ɛhɔ no mɛkɔ no sɛn? Ɛɛ, ɛno nso no, wowɔ saa akwanya no. Ɛna yɛn nso no, woba a, sɛ mepɛ saa information wei a, ɛɛ, ɛyɛ yɛn asɛdeɛ sɛ yɛde saa information no ma wo. Ɛnyɛ sɛ yɛde information no ma wo kɛkɛ. Okay. Timely information. Nti yɛmfa no sɛ, ebi onipa no pɛ information about filing of VAT returns. Ɛno no, yɛfile return bosome biara, anaa pay as you earn, anaasɛ withholding tax. Ná ohia saa information no sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi a prepare ne written na ɔde aba ansa na bosome no awu anaa sɛ obe beat deadline no. Ná wɔka kyerɛ no sɛ kɔ na bra three months anaa sɛ six months a na kyerɛ sɛ wayɛ nnipa no disservice. Nti ɛyɛ sɛ nnipa no ba sɛ ɔpɛ information a nti yɛwɔ yɛwɔ customer experience um, unit wɔ GRN. a yɛ wɔ hot lines a wobɛtumi afrɛ wo nso when you walk in a information biara a wopɛ biara wobisa wɔn a sɛ if it goes beyond them they will escalate it wɔn de bɛma mpanyinfoɔ no wɔn ama ebi a within a day or two three with maximum a week na ɛyɛ sɛ yɛtumi respond you know to that information. I see mm-hmm.
sɛ wobɛto me nua ɔde ahenkan a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ adeɛ baako a ɔno yɛ a na ɔdwa koraa and many many taxpayers aka sɛ mo mmeranteɛ ne mo mmabaawa no background ada wɔn sere yɛ nyɛ yie anaa Wɔbɛba no sɛ wɔamuna, ɛsɛ denneennen bi asɛ wɔne wo bɛko bi anaa biribi a ɛte saa nti, ɛɛm, ɛ, mo adwuma no a moyɛ no, fairness, privacy and confidentiality ɛni mu anaa? O.
Ɛwɔ mu paa. Ɛno wei deɛ ɛyɛ me nwa- ɛyɛ me nwanwa kakra because eh, yɛfa nkurɔfoɔ a yɛtraini wɔn because you see, eh, human beings anaasɛ nnipa ɛna yɛgye toɔ no fi wɔn hɔ no wɔn yɛ ne wɔn daily no nti wokɔ na wakɔ yɛ nona w'anim sɛbi sɛbi sɛbi kora mpo no Sometimes policefoɔ ba wo fie bɛkyere wo koraa a, wɔn wɔn wɔne wo ne wo srɛ di nkɔmmɔ ara na wɔn afa kwan bi so na o wo deɛ ɛnneɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ ne adeɛ. Nti no ɛhɔ deɛ ebi a ɛs- ɛ- ɛyɛ exceptional case but most of the time no yɛ yɛ yɛ officers no wɔkɔ field a ɛɛ wɔn wɔn te wɔn anim. wɔsrekyerɛ taxpayers na wɔakyerɛw deɛ nti deɛ ɛde yɛn ɛde ɛde yɛn baa ha nti wokɔ na you want to lord this over ɛne deɛ ɛyɛ ɛyɛ very very wrong odi yɛ madamfo me ne na yɛ program bɛyɛ two times nti ka kyɛn sɛ mese me me me me me ma no mepa ne kyɛw sɛ wa experience biribi a ɛte saa yeah nti sɛ mo adwuma a moyɛ mu no wɔ ho what is considered fairness to the payer. Okay, so fairness ne sɛ, eh, for instance, eh, um, ɛyɛ sɛ wotua what you are supposed to pay. Nti ebi a wo ɛyɛ sɛ wotu ɛyɛ sɛ ade a wotɔn no wotɔ ɛyɛ sɛ wotua na ɛyɛ it's supposed to be say a hundred cedis. Na officer bi aba na ɔse bɛ betua three hundred anaa betua five hundred a, you have the right to that fair treatment na waka sɛ no mente aseɛ, yɛmma wo ntua exactly ɛtoɔ a ɛyɛ sɛ wotua no. Your privacy for instance, you have the right to pri pri your privacy nti woyɛ woyɛ obi a wotua toɔ na ebia yɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ tax audit. Ɛyɛ sɛ yɛmfa lɛta mmrɛ wɔn na yɛn introduce officers no na yɛne wɔn nn agree sɛ o da sei sei sei na yɛbɛba abɛyɛ audit no. Na sɛ wote hɔ ara prim na officers aba lɛta ni ɛnnɛ yi ara yɛ yɛyɛ eh, audit no. Ebia baabi a wɔ no koraa your private room a wo ne wo wife no ɛnɛ yɛ no no no no no. Ɛyɛ saa no a you are not being fair to the taxpayer. You have to respect the privacy of the taxpayer. Kɔ wo ka biribi eh confidentiality ɛyɛ very very important yɛ adwuma na yɛ yɛ no because of the way data na nti yɛ wɔ information pii ebi a wo a wo te kura me kɔ system no mu a me hu sɛ wo tua tax anaa sɛ wo ntua tax information bi a yɛ ne mo daily a yɛ nya no mmara no mma ho kwan sɛ yɛ nkɔ keka nkyerɛ nkorɔfoɔ until sɛ ebi a court ama kwan anaasɛ bibi ɛyɛ ɛyɛ ɔhyɛ compulsory sɛ wobɛ wobɛ divorce ɛnyɛ saa a ɛyɛ ɛyɛ ɛ ɛtia mɛ mmra nti that confidential for instance ma me ma mo ɛ ɛ example bi yate ne ntɔkwa yɛasi ɛyi a Adwo Asafo ne nua ɛ Kwame ɛyi ɛ Akofena Akofena so let's say ɛ ɛ for example Honourable Adwo Asafo ɔwɔ ne business bi a ɔyɛ ne private company na ɔyɛ wei na asɛm wei aba nti no na ne brother no aba Jerry mepɛ information a ɛwɔ concerning my sister no no a ɔnyɛ part of the business a yɛn Jerry no mmara mma yɛn ho kwan sɛ yɛbɛ divulge information anaasɛ na ne business information a yɛ keep no sɛ yɛmfa mma ne brother no because asɛm asi wɔn nti yɛyɛ saa na yɛnkɔ court a mmara no bɛbu deɛ tia yɛn. Nti confidentiality no ɛyɛ very very key especially wohwɛ adwuma no a yɛyɛ no a ɛne information a yɛnya nti no ɛno no yɛ one of the right of the taxpayer ne sɛ yɛn yɛde obuo bɛma ne information anaasɛ ne yɛbɛ respect ne confidentiality na information bi a wɔde bɛma na yɛyɛ saa nso ɛbɛboa yɛn ankasa tax authority na ɛno na ɛbɛma wɔn a ɛtuatua ato no nso anya confidence wɔ yɛn mu sɛ o nkurɔfoɔ wei deɛ woka wɔn asɛm kyerɛ wɔn wɔn asɛm kyerɛ wɔn a ɔmo nkɔ ka nkyerɛ obi a na sei. okay um, wokaa biribi about auditing na atwe m'adwene agyina so sɛ auditing wɔm deɛ ɛne na kyerɛ sɛ me taxpayer no ɛsɛ sɛ me keep me documents nyinaa intact exactly wow nti um, mo adwuma no Saa document no a me me keep no mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so ma mo ɛna me me soso tax payer no mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so saa ma me. Very good okay nti ma me start nfi yɛn yɛ side ansa na me wie a ma kɔ tax payer no because wɔn sɛ sisi a yɛ wɔ regime bi a yɛfrɛ no self assessment self assessment no kyerɛ sɛ wo wɔn a wo wo wo tax payer no anaa wo a wo tua toɔ no ankasa na gyegye toɔ no na fa brɛ aban So for instance VAT no obi ba wo restaurant na obedidi a ɛse fa to so ma no? Wokɔ mɔkɔla a ɔse obi bɛtɔ ade bags of cement fa tax no to so. Ne nyinaa no bosome so na woba wode return no ba a wo na abɛka akyerɛ Commissioner General sɛ oh metɔɔ sei ebia metɔɔ hundred ma na matɔn mu eighty aka sei. Ne nyinaa no woba a obiara nnye wo akyi nnye na return no yɛagye de ato. Seesei a po de we file it online. Nti na ɛho hia from time to time no Commissioner General sɛ ɔba anaasɛ ɔyɛ audit na ɔhu sɛ nea woka kyerɛ yɛn no ɛyɛ correct anaa. Nti wo records no a wo keep no na ɛba a ɛbɛboa yɛn na yɛahu sɛ no nea woka kyerɛ yɛn no ɛyɛ ampa anaasɛ ebia sɛbe ɛnte saa.
Number two, from the taxpayers um, perspective, wo ɛboa taxpayers no nso pɛpɛ papapapa because sɛ wonni records a Woyɛ adwuma nko a dɛ sɛ wotua tɔ nti me as a tax officer me ba na me se bi a bra na bɛtua ha a hundred thousand wonni records biara to prove sɛ wo tax no a toɔ no a ɛsɛ sɛ wotua no ɛnu hundred thousand nti no sɛ wo keep records a wobɛhu sɛ oo mekɔtɔ nnoɔma no sei me nso me tɔn no sei ebia nnoɔma no koraa me ntɔn nwieɛ nti me nya mfasoɔ biara yɛ ayɛ sɛ metua me wɔ credit nti there are several instances anka taxpayers wɔn keep records wɔn bɛhu sɛ Eh mmere bi wɔ hɔ a ɛnsɛ wɔn tua because wɔn wɔ credit because course no yɛ more than eh income anaa revenue ɛba wɔn but because wɔn keep record no nti no ebi a wɔanhwɛ yi koraa wobɛtua atoɔ bi a na ɛnsɛ sɛ anka wotua nti record keep no so ɛho hia paa ma eh eh adwadifoɔ no ankasa.

Nti ne nyinaa akyi no na sɛ sɛ wode, for instance, wode return no ba na wamfa amma a, mmara no kyerɛ sɛ, Revenue Administration Act no kyerɛ sɛ, eh, wamfa amma a, there is a penalty of five hundred cedis for not filing the return for each tax period, ɛna ten cedis for each day, every day bi a tax, eh, return no, eh, wamfa amma no. nti for two years three years na wɔn file return you can imagine wɔn ho nti ɛɛ sanction wɔ ebi nso a na wabɛ file obi wɔ hɔ a wabɛ file return ɛyɛ sɛ ontua wantua because ɛyɛ sisi ɛyɛ self assessment na afei online payment ne adeɛ na obi enu nti obi wɔ koraa return ɔbɛ file no pɛpɛɛpɛ but ɛsɛ ontua ontua no ontua na adeɛ na ayɛ outstanding ɛba ne saa. The system will calculate interest, nti ɛnyɛ sɛ ebia ɛba yɛ ɛba audit a wobɛtua sika no a na woantua no nko ara, ɛyɛ there is a punitive measure which is interest a ɛɛm wobɛtua aka ho. There have been instances a ɛɛ yɛ yɛ yɛ yɛbɔ dawuro yɛka anasɛ wosɛ wontie ebia yɛbɛyɛ audit yɛbɛtua wosɛ wontua a yɛtim ɛɛ sometimes seal off but ɛno no ɛyɛ last resort ɛyɛ a Commissioner General no ɔm highly sɛ ɔbɛte sɛ yɛakɔto obi adwuma mu no. Wote sɛ Commissioner General to obi yɛ adwuma na kyerɛ sɛ nipa no ayɛ stubborn paa, yɛayɛ send several reminders a ɔsɛ ɔne de tua na ɔntua. You know, so all those sanctions no they are there in the tax law but ɛna meka ɛyɛ a na Commissioner General ne mpanyinfoɔ no wɔn mpɛ wɔn pɛ sɛ yɛn yɛ nkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ maba ha mekyerɛkyerɛ mu so that it will engender biribi a yɛfrɛ no voluntary compliance. na ɛyi taxpayers no anaasɛ adwadifoɔ no ankasa bɛfi wɔn pɛ mu, wɔn te ase a wɔn bɛfi wɔn pɛ mu na wɔn atua, na ɛno no yɛ preferable and throughout the world I think that strategy no ɛyɛ a ɛyɛ adwuma. Ɔsɛ sɛ yɛsɔre ne yɛsi ato obi adwuma mu a tax no yɛkɔ yɛbɛnya bi wɔn fa no yɛ agye the next moment no. Okay. Aha.
Mm. Um, mɛbisa sɛ nti uh, mahu sɛ sɛ mantua me taxes no a ɛyi wɔ hɔ asotwe wɔ hɔ ma me Anaa eh, nhyehyɛe wɔ hɔ a mo nso ne me bɛyɛ, consequences wɔ hɔ de ma me. Nti memfa no sɛ time aso a ɛsɛ sɛ me honour me tax obligation, mantumi anyɛ no saa. Mentumi mma mo hɔ na me ne mo mmɛ negotiate sɛ oh, ebia ɛsɛ ka metua, memfa no sɛ ebia thousand cedis de ma aban, but me ho akyere me, ebia mekura mu bɛyɛ seven hundred anaa eight hundred, nti mongye wei na ebia momma me one month na memfa deɛ aka no mmɛka ho. Oh, ɛno deɛ akwanya wɔ hɔ paa, yɛyɛ. Yeah yeah paa ebia wa like sɛ na me kan wo ka wo yɛ wo return ne adeɛ nyinaa wie no tax na sɛ ɔde ba ne yɛ five hundred thousand but emi me hwɛ me me cash flow me tua me workers ne me uh, utilities ne adeɛ nyinaa wie a ebia me tumi tua two hundred thousand ti mo ma me mmere kakra ɛne deɛ wo ba GRA office a wɔn bɛyɛ wɔn wɔn wɔn bɛ spread ama wɔn na wɔatua ebia ɛbɛyɛ tax audit ne yɛ raise assessment. You know it runs into a a million or na wohwɛ na wontumi a wokɔ a wɔn bɛ eh eh eh spread ama wo sometimes eh eh corporate income tax koraa for instance anaa wei no mmere na ɛyɛ sɛ wode file no na wohwɛ for one reason or the other na wontumi mbeati deadline no a wotwerɛ ba na wobɛka sɛ wɔn ma me time wɔtumi de bɛyɛ bosom mmienu mmiɛnsa ka wɔn a ama wo akwanya na wode ayɛ wei nti na meka sɛ yɛ adwuma no ɛyɛ very very flexible nti wohu sɛ commissioner general akɔto obi ɛyi adwuma mu a na kyerɛ sɛ ɛyɛ last resort ɔyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie there is nothing sɛ nipa no bɛyɛ but nea woka yi nyinaa no ɛyɛ adeɛ ɛnyɛ sɛ akwanya wɔ hɔ o ɛyɛ something a yɛyɛ biribi a yɛyɛ ne tɛm biara mm.
Ɛnti ɔman no hia me toɔ na wɔatumi de asom me yie nyɛ saa exactly mm.
ɛna yɛn nso so no Esiane sɛ yɛpɛ sɛ ɔman no so yɛ yie nti, ɛsɛ sɛ yɛtua yɛ toɔ. Na ɔman no, yɛtumi gyina so abisa aman sɛ ɔnyɛ wei ma yɛn, ɔnyɛ wei ma yɛn. Ɛnyɛ saa? Exactly. Mate. Na yɛahunu sɛ ɔmanba biara wɔ asɛdeɛ sɛ wotua toɔ de boa ɔman no nkyekyereɛ. Saa. Ɛna metua no nso so, mewɔ nneɛma a ɔman no nso so ɛsɛ sɛ ɔyɛ de ma me. Exactly.
Anɔpa yi, dɛn na wobɛka de atwa nkɔmmɔ yi to? Ɛɛ, nea mɛka ne sɛ, sɛnea woreka no, obiara mmɔ mmɔden. Ɛne sɛ, ɛtow tua no, ɛyɛ ade a ɛyɛ den. Ɛno nti na Bible mu yɛse Zakeus na nkurɔfo mpɛ n'asɛm. Enti obiara a oyi gyigye toɔ biara no, wo ho yɛ ahi. Ame ntɛm biara na mekɔ wei a, meka sɛ, me koraa mɛtie. Bosome so a mepue pay as you earn na ɔte fi mu no, ebia ɛde ma me sika no hyɛ me nsa free kɛ sɛ kɔgye areɛ office na w'ankasa kɔtua a, Ebia mentua anaasɛ metua koraa mentua ne nyinaa. Yɛnim sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ den ma obiara, ɛnna ɛnyɛ Ghana nko ara. Through anything that every tax system biara no is backed by law because mmara no nka ho a, anka ɛbɛyɛ den paa sɛ obiara bɛkasa. But yɛmmɔ mmɔden ara sɛ ɔman no yɛpɛ ne yie yi deɛ, ɛnna mekae no, there are certain goods a yɛfrɛ no public goods a me ne wo yɛntumi nyɛ mma yɛn ho. So wahu? Me recently people were talking about Afari Hospital, ebinom reka ne ne nyinaa no ɛyɛ saa Ɛtɔ si kɛ, let me let me let me eh, tell see one thing here. Sɛ ɛba ne sɛ aban ɛyɛ sɛ ɔnyɛ road ebia nsan ɔmo road yi na sɛ sika nni hɔ ɔbɛyɛ a, ɔbɛkɔ akɔbɔ bosea na ɔde ayɛ. Bosea no a ɛbɛyɛ no eventually ɛyɛ tax money ara na yɛde bɛtua o. Yɛn mɛnyɛ yɛn adwene sɛ o aban akɔgye bosea na ɔde yɛ project ne adeɛ nti na ɛno ano no saa tax money ara ɛna ɛyɛ sɛ yɛgyegye ne adeɛ nti obiara mmɔ mmɔden wayɛ ɔmanba pɛi deɛ na sɛ ɔpɛ Ghana yie a na ɔntua nkakrankakra, ebia etumi no be hundred percent but obiara tua nkakrankakra a, me feel sɛ yɛbɛkɔ yɛn anim. Okay pakyɛ mame obi abisa question bi ɔho just before you go hwɛ sɛ wobɛte ase ama me a ɔse ehm how about in the case where vat and taxes are charged on imported goods at duty payment point but at wholesale your retail point, vat and taxes are still charged, is that not double taxation? Okay, ma menkyerɛkyerɛ mu, ɛnyɛ double taxation. Woahu sɛ value added tax no, ɛyɛ, yɛfrɛ no consumption tax. Consumption tax no n'asekyerɛ ne sɛ the burden, the tax burden no ɛwɔ the final consumer, obi a ɔtɔ adeɛ na akɔ use no, ɔno na ɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ. Nti no, sɛ wode nneɛma ba na wotua vat ɛwɔ port a, ɛno yɛfrɛ no input vat anaa input tax. Sɛ wo nso wo ba no a wobɛtɔn a, wode vat no wobɛkyagye wo ba, vat nea wobɛkyagye no yɛfrɛ no output. Enti wokyagye wo output no a, wote nea wotua wo pot no de afi nea wowɔ akyagye no mu. Enti nea wobɛtua no ankasa net no a wobɛtua no yɛ the difference between input ne output. Most of the time ebia nkurɔfoɔ nte aseɛ. Enti wo ba no a woba abɛyɛ wo costing a, Vat no a wotua wɔ port no womfa nka wo cost no, ɛnyɛ part of your cost because wo nso woba abɛtɔn nneɛma no a, wobɛte saa vat no a wotua wɔ port no afi nea woagye afi wo customer. Nti ebia meyɛ distributor, metɔn ama retailer a ɔno nso kɔ akɔtɔn. Me deɛ na metua wo pot no mɛte afi mu but retailer no a me metɔn ama no no me nso mɛ charge no mm-hmm. me charge na ɔno nso nea ma charge no ɛbɛyɛ input ama saa retailer no but ɔte dɛ meka ase ɛha ɛbɛyɛ input ama saa charge yɛ pot no ɛno yɛ bɛn a meyɛ importer no ɛyɛ importer no deɛ ɔbɛtɔ no retail no nso yɛ deɛ ɔno consumer no ɛ very good nti ɔno bɛ bɛtɔ me hɔ meyɛ distributor mm-hmm. anaasɛ okay mefa no sɛ retailer bɛtɔ me hɔ importer mm-hmm. fa ma charge no Ɔno nso retailer no he is not supposed to bear the incidence of that eh, eh, VAT. Ɛno nso bɛyɛ input. Nea mema charge no no bɛyɛ input ama eh, retailer no. Mhm. Retailer no kɔtɔn ma final consumer. So TV wei me mekɔ na mekɔtɔ sɛ mede kɔ me fie akɔ yi so a VAT na ɛda so no me no I have no opportunity to recover it anywhere. Okay.
Nti the final consumer no vat no nti woyɛ wei na sɛ wose vat menyi na sɛ yɛbɛ bɔɔ ka ne ade a it doesn't make sense because yɛse gye na wo nso no sɛ wokɔ akɔtɔn a charge na te wo deɛ fi mu. Boss mi pakyɛ wei a ɛyɛ difficult ɛmi bɛyi wei ɛnyɛ ɛnyɛ ade ɛyɛ den koraa o. Pakyɛ na nka ma wie ba o de take last one wei ma mi ɔsɛ nana I had a business business and there was a fall out in 2020

there was no activity okay ahaa ɛno nso wanyɛ a ɛne de woba na all of a sudden na sɛ woba bɛyɛ wei ta wei no yɛn nso yɛyɛ skeptical kakra ɛno na saa na that's how we have been trained to okay. do okay so what you are saying is that memfa ne sɛ adwuma a meyɛ na ma decide sɛ biribi nti i cannot continue operating yeah Ɛnɛ no a me take saa decision no ɛsɛ me twerɛ brɛ mo. Ɛsɛ o twerɛ brɛ mo no notify us. Sɛ bia nka ɛfiri July kɔ no me operate biom. Very good.
Nti yɛbɛtu nkurɔfoɔ akɔ yɛbɛkɔ koraa na shop no yɛato mu there is no body there working ɔha yɛbɛyɛ investigation yɛhu sɛ you have not relocated to any other place a woyɛ wei a na kyerɛ sɛ nea woka no ɛyɛ nokorɛ nti no based on that no na yɛ yɛ yɛ yɛ yɛasuspɛnde wo wei no but woammɛka nkyerɛ yɛn na wowɔ hɔ ara na ɛyɛ after three four five years now you want to revive the business afei na woaba abɛka kyerɛ yɛn ɛne deɛ boss obiara bɛ expect doubt o na meka yɛn ɛnyɛ sɛ bia me adwuma wɔ GRA nti na wo koraa na obi de saa asɛm yi di hɔ a mpakyɛw sɛ na meka wote aseɛ Mete wo ase. nti at that point no wobɛka deɛ a wɔn nso bɛ express doubt sɛ ah adɛn na five years ni wo mmɛbɔ afei na bɛka kyerɛ amaneɛ me nso ɛnyɛ yɛne wo na ɛwɔ hɔ ɛna meka self assessment wo na woyɛ na wabɛbu ho akontaa tie ne wɔ no nti no ɛno ebia that is and the reason why but you should continue I mean explaining to them ɛdu baabi a when they are satisfied sɛ nea woka no ɛyɛ nokorɛ a wɔn bɛte ase ama no. okay mm-hmm.
all right ɛɛ deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ nyame yɛ adum na sɛ next week wo baa ho ɛɛ ayɛ wo baa ntɛm sɛ ne ne wo baa yɛ a questions amanfoɔ de abɛgu ha no.